Nardi huwa xempju ta' x'tista' tagħmel meta inti tgħaddi minn traċedja. Ġifieri għal min ma jafx dan Alex Zanardi kien vera sewwieq tajjeb tal-Formula 1, telef saqajh, Biddel l-isport, għax bla saqaj, u rebaħ f'dak l-isport ukoll. Flok ma qal ara miskin jien, xi ġrali. U tmewwet, eh, l-istess bħal Niki Lawda li qegħdin niċċelebraw Ma tantx naftu, sorry, ma tantx. Imma għalhekk ġejt kontart mela. Eh, ejju, ejju, le.
Tana spjega eċċezzjonali u fuq Niki Lawda li llum ħalli funeral tiegħu ekku.
Pero meta kien qabdet il-karozza nħaraq dan u xorta waħda reġa' mar ikompli jirba fil-ftakar minnu ta' suċċess. Kif inti? Tajjeb ħafna, inti.
Jiena ninsab mhux ħażin. Nista' nkun aħjar imma l-allerġiji iva jaffettwawni, imma nagħmel l-almu tiegħi biex nibqa' nibqa' dej bl-aħjar mod possibbli. X'għandna? Xej partikolari, xbejn.
Jiena llum Ġibt miegħi ħsibijiet illi naturalment ikun qed nisma' matul il-ġimgħa jew ikunu riċenti. Hemm min jemmen ġan illi iktar ma tiċċaħħad aktar aħjar. Mela qisu għandek inti miżin, tajjeb, kejl, u tgħid iktar ma nkun preċiż f'dan il-kejl aktar ħaj joħroġ riżultat tajjeb. Jekk inti perit iwa, u għax inkella tagħmel. Ma tkunx perit sew.
Tkunx perit sew.
Però fejn jidħol min ikun jixtieq ineħħi x-xaħam ġan, jew itejjeb saħħtu, Ara kemm hi ironika! Sabu li jekk inti ma tkunx daqshekk preċiż jew inkella l-kelma Maltija iffittat, biex ma nużawx il-kelma ossessjonat jew ossessjonata, sabu illi għax inti ikollok lok għal break, kemm f'dak li tiekol u anke fl-exercise, tipikament kapaċi inti illi żżomm dak il-patterns li qed jagħtuk riżultati għal ħafna iktar tul ta' żmien milli kieku toqgħod tkun iffittata żżejjed. Ħa ġib eżempju konkret. Ma dak kważi kważi qed inqalbu dak kollu li tal. U l-problema ġan, jekk inħarsu naqra lej mhux Malta biss lej id-dinja kollha. B'daw il-ħafna dieti li jeżistu, b'daw il-ħafna teoriji li jeżistu. X'inhu jiġri? In-nies għadhom qed itellgħu il-pis. Xorta. Il-gvern anka u Malta għadhom fuq il-miljuni Fuq affarijiet li jistgħu jkunu, x'in il-kelma bil-Malti, prevenuti, prevenuti. Iġifieri, VOVA li għandna bħalissa, jew mhux qed jiġi attwat, mela forsi hawn l-informazzjoni imma mhux qed inwettquha, jew inkella hawn informazzjoni li mhijiex daqshekk faċli li tinftiehem. Ej, ma mattinix ċans li aħna nitħawdu, għax dak li jkun jgħidlek, isma, jiena ninnota li jekk ma nikolx ħanonqos. Mela eh, biex jiena nonqos mill-ħxuna li għandi, irrid niċċaħħad ftit. Xek. Mill-banda l-oħra, eh, irrid nistrapazza ftit biex inżom dak li jiena l-ewwel iċċaħħad minnu issa gwadanjajt il-figura li nixtieq u li tħossok aħjar, mhux biss li tgwadanja l-figura. Allura l-verità hija isma' x'nagħmlu mhux kulħadd jekk irid jieħu erba' birra kuljum għax ma jieħux erba' birra kuljum. Eh, ifimni,
ħanibdilek naqra anka minn dak li kont bdejt insemmi ftit tal-ħinilu. Illi sfortunatament nemmen illi huma żewġ kasijiet li qed insibu. Kemm illi ċertu informazzjoni mhijiex daqshekk applikabbli, jiġifieri inti x'tisma' u x'titgħallem, meta tiġi biex twettqu, issib illi mhux reali għalik. Diffiċli għalik biex tagħmlu u ħanġib eżempji konkreti. Imma hemm ukoll informazzjoni li minkejja li hija tajba mhux qed tiġi applikata. Mela ħanibda bl-ewwel każ. Dejjem naqbdu u ma nixbaqgħet tinsemmih il-famuż li bil-fors trid tiekol kull tliet sigħat inkella ma tonqosx. Dak ma jagħmel sens.
Tismaħħa inti ġanu tgħid orrejt minn jiena beħsib din neħħi naqra żaq pereżempju jekk għandi mela ħabda nikol kull tliet sigħat. U bdejt l-ewwel ġurnata u forsi għax tant kont iffukat Fuq di xaħġa ġdida l-ewwel ġurnata għamilta. It-tieni ġurnata forsi għamilta wkoll ma t-tielet darba il-lanġ li dal-alarm dejjem idoq. Isni sirt naħdem jiena isni robot. Bla ħajja tiġi tiġi jisek jgħat ix-xogħol. Emmin jgħidli, inpoġġi bil-qeda biex fl-aħħar intella naqra xogħol għax waqaf idoq il-mobile, daqli l-alarm issa biex niekol, erġa' murku, l-erġa' tħawwat u erġa' jitmamil ċej illum. Fil-verità mbagħad jiġri dak li jkun jolli kollox jgħid mela jiena di ma toċċ għalija xbin jiena kundannata biex nibqa' mbaċċa għax ma sax nikolu tliet sigħat. Meta tkellimna kemm il-darba li l-verità hija ġan illi mhuwiex fi xħin tiekol imma x'tiekol u kemm tiekol. Eh. Iġifieri, eżempju banali, jiena nista' ngħid għandi 2000 kalorija, per eżempju għanġib eżempju ta' mara tipika, għandha bżonn 2000 kalorija, Dawk l-2000 kalorija tista' tikolhom jew tqassamhom erba' darbiet matul il-ġurnata, hmm. jew tista' pereżempju biex nesaġera tikol 1000 u 1000. Sewwa. Ġurnata xorta kielet 2000. Hemm min jgħidlek hi jien nippreferi nikol kull satej. Mhux problema, kull jien naf 200, 200, 200, 200. Jiġifieri jekk jiena rrid nieħu bormaġi. Mhm. Sewwa, nieħu nofs kilo. Aġi. Illum. U għada nerġa' nagħmel l-istess. U l-pitata nerġa' nagħmel l-istess. Jien mhux se jaħxien. Ġan, komplessa. Flima sens, illi jekk inti taħra iktar minn dak l-ġin li kilt. Iva. Ġismek qiegħed f'deficit. Da jisamu ħafna il-politikanti il-deficit, imma ħna deficit ta' kalorijiet nitkellmu. Illi jekk jiena kilt dal-ammont Però ħraqt dal-ammont matul il-ġurnata għax qed niċċaqlaq, tajjeb, jiena kilt x'kilt xorta tlift mix-xaħam. Imma x'in il-problema? Il-problema qedaw. Mhux ġast kemm kilt illi jott, imma x'kilt. Mela per eżempju, ħanġib eżempju banali. Jekk jiena mmur ġo ħanut tal-fast food, sew, u nixtri burger kollha żejt, tajjeb hemm min jgħidlek, oh, tiftaħ li l-aptit. Naqblu. Erba pizza per eżempju, jinżlu li għasel. Erba pizza ġan, mela ħanġibu eżempju. Naf, inħossni ħażin, imma darba fil-neħodu. Naf xettajt.
Mela jina morta minn daw ta' zejt, ta' mux minn dawk li kunu. Minn dawk li suru parti mill-karta, eh, dawk li l-karta tiġi b'teħel maħħom. Streċenzi.
Ehm, issa, mela jek. Kun għaw min jgħidlek, għaw min jieħu waħda kull-jum. Ekku. Eh?
Mela, ara, Il-kunċett kollu huwa dan, illi jekk jiena kil dawk l-erba' pizza matul dik il-ġurnata, ejja ngħidu kelli hemmhekk 3000 kalorija. Sewwa, mela x'se jiġri?
Jekk ġismi jiena jaħraq 3500 ġan. Avolja kilt dawk il-pizza, mhm. jiena ġismi tilef ix-xaħam overall fil-ġurnata, jiġifieri jiena kilt dawk biss. Imma ħraqt iktar minnhom.

M'għandekx għalfejn tiekol 2000. U nifhem li da mhux suġġett faċli ġej. Imma jien ħan inġi mod ieħor. Jien għal ewwel wieħed issa ħajti kont sportiv ħafna. Ara kemm il-programm għamilt. Ara kemm jiġu nutritionist differenti u nisbħalek mhux bi sportivi, motivaturi, coaches, eccetera. Pero jien fħajti qatt qatt ma kejjil bil-kaloriji. Il-moment li nasal biex inkejjel bil-kaloriji, nejt jien wasalt fi stati disprat ħajti. Ġi meta nmur Nikol ma xatu jgħidli għax illum kilt il-kaloriji ta' Inta bis serjetà. Le, le, le, naqbel miegħek 100%. U jiena qed nispjega x'jiġri fil-ġisem. Mhux qed nappella għal dak li jkun għax huma l-vera minoranza illi jsibu sistema aħjar illi jgħoddu l-kaloriji, però b'mod ġenerali, jekk aħna kilna ċertu ammont, però ħraqna aktar minnu, mhm. mela ġismi qiegħed f'deficit. Iġifieri ġismi mhux qiegħed iżomm enerġija, kaloriji żejda, għax ħaraqhom. Fimtek. Mela anka jekk jien għażilt li nieħu dik il-burger tqattar biż-żejt uh-huh. u kilt li biss fil-ġurnata, jekk ħraqt iktar minna. Għandi bżonn?
Għandi bżonn jew ngħidu hekk jgħidu ngħidu xorta tlift ix-xaħam. Issa fġieħ il-bambin, għax hawn min jista' jikwotani u jgħid, da qed qed nikol il-burger u tajjeb ġifieri. Jien qed inġib eżempju fjak ta' kif il-ġisem. Ta' wieħed mill-iktar ikel medjokri ma li n-nies jiġġennu għalih. Ekku. Sewa.
Issa x'in il-problema ġan?
Il-problema qedaw Kemm hawn minna illi f'ġurnata waħda ħajħdu dik il-burger biss? U kemm hawn minna jifmux fija dik il-burger? Dik il-burger minkejja li inti orrajt forsi ħadd lila biss, qatt bil-ġuħ il-bqija tal-ġurnata, qatt tissaporti, qatt lura. Minkejja kollox anke jekk għamilt hekk, Il-valur ta' dak il-burger, x'fih dak il-burger, lil ġismek mu qed jgħinu bl-ebda mod. Anzi. Ħlief dawk li ftit sekondi illi inti għad xi pjaċir. Tisfa il-kilba tiegħek. Il-kilba tiegħek għax il-bqija arterji xaħħan ma Titfa' l-problemi fik.
Titfa' l-problemi u żidet.
Mhux mhux qed jakkwista ġismek qed imur. Qed jitlef, m'hawnx bħalek.
Burger biex wieħed jaħdem burger tajjeb. għandek mill-inqas 15 euro. Ġifiri, kull ma huwa nqas minn 15 euro huwa mbarazz. Dik il-verità, ġifiri bir-rispett lejk. Mhux iżidlu miegħu wkoll.
Eh, ġifiri, eh. dik hija importanti ħafna. Mela, Hemm dak it-talim kif qed ngħidu ġan. Tal-istess biex ma marrux il-bot għax hawnhekk ikun hawn min imdorri jkoll b'dan il-mod u jgħidlek eh, ħaġa oħra. Fil-ħajja Tinvesti, dikha dejjem għedtielna inti, tinvesti fik innifsek inti stess. Ekku. Ġifieri ħadd ma jgħidlek trid tikol dal-burger bil tal-istess bħal tip ta' ġin u ħaġin. Laħam, laħam illi huwa mimli injections ehm, biex jibqa' mod sabiħ, eċetera, u laħam ieħor illi il-prezz tiegħu huwa ola. Għaliex ovvjament huwa limitat, jiġifieri wieħed għandu jara. Jew il-favorit tiegħek il-laħam tal-landa. Taka, żommu għalik il-korbi. Istess ma morux, aħna nitkellmu, u nitkellem bħala xnukkar, il-ħut. ħuta Maltija taf tkun jinnaf pesce San Pietro minna u Malta taf tiġi 25 euro. Pesce San Pietro mill-Loman tiġi b'5 euro. Ġifiri, il-prezz

Le, ma tajjeb illi nitkellmuhom daw l-affarijiet. Min jafx fihom.
Għax kif jista' Min ikun qed jagħmilhom jista' jkun jaf. Ġifieri dawn ma fajt li kważi kważi huma top secret, eh? ġifieri ir-riċetta għodu attenti li ma tillikja bl-ebda mod. No wonder. Anyway. L-istess kif li kell għandek ix-xorb ukoll. Ma wieħed irid jibbilanċja. Hemm imbagħad informazzjoni tajba ġan, illi ma wet u Mela pereżempju kemm hawn min jgħidli Mat, x'nista' nagħmel? Jiena ma rridx nagħmel exercise jew m'għandix ħin. U ngħidilhom għalfej ma tixtieqx tagħmlu l-exercise. U jien naf għax ġurnata xogħol nippreferi noqgħod nara television. Ngħidilha dik hija għażla tiegħek. Mela inti għażilt li ma tiċċaqlaqx, tistenniex li jkollok ir-riżultati ta' min jiċċaqlaq regolari. Semmejtha kemm il-darba u ħanerġa' nsemmiha. Kieku l-exercise kien pillola waħda, hawn tobba kbar fid-dinja jgħidulek Ġan, kienet tiswa l-miljuni. Għax m'hawnx mediċina illi tik il-benefiċċji kollha tal-exercise mingħajr is-side effects. Mela pereżempju ħa nibda. Tnaqqas miż-żaqq, tnaqqas mill-ħibs, tnaqqas mis-sizes, ittejjeb in-nifs. Aħjar id-dijabete, aħjar il-livelli tal-kolesterol, tnaqqas ir-riskju ta' attak tal-qalb. Is-self-esteem jola, kif tħossok miegħek innifsek ħad tħossok aħjar. L-uġieħ ta' ras jonqos.
Ħadd u maħjar, ħadd orqod aħjar, ħadd naqqas l-uġieħ tax-xatka. Biżibilju. Għidli li ma' pillola ħadtik dak kollu? U bħala side effect forsi jkollok għall-ewwel jum iqtuħ ta' laħam tlieta. Tajjeb, side effect ieħor huwa li tiddedikalu il-ħin. Però dak huwa ta' vantaġġ mhux ta' żvantaġġ. Għax jekk aħna dejjem aħna fix-xogħol fil-familja u ma naqtawx, ċertu problemi li jinħolqu fuq ix-xogħol u tal-familja ma nistgħux ninqalgħu minnhom mela ħad tkun ħafna iktar diffiċli illi nsolvuhom. Waqt li jieku qed nagħmlu xi ħaġa oħra bħall-exercise qed jiġuna l-idejat Ta' kif dawk il-problemi ħa nsolvuhom. Issa l-biċċa hija din imma biex naqdu ma' dak li tlaqtilna bih. Illi wieħed qed tgħid kemm jista' jkun timxi metodiku hmm. fejn jidħol l-isport. Imma mbagħad fejn jidħol li kienet tgħid li isma' ma tix tiffitta. Daw mhux kontradizzjoni. Grazzi għax kon insejdet tal-importanti mill-ewwel waħda. Illi qed illi ċertu informazzjoni mhijiex applikabbli għan-nies. Mela hemm min jgħidlek trid titrenja kuljum. Gidba faħxija. Hemm min jgħidlek illi mit-tnejn sal-ħadd trid tiekol bleżatt jew trid toqgħod bil-fors kejjel kaloriji kuljum. Gidba oħra. Ħanpoġġuha f'kuntest. Mela, l-ideali biex inti tkun taf x'għandek tiekol u kemm tiekol, hemm nutritionists u dietitians illi fost l-oħrajn ħajsibulek kemm għandek bżonn tiekol kaloriji. Imbagħad dak l-ammont ta' kaloriji ħajsarfulek. Ħajtuk metodi prattiċi ta' x'tista' tiekol biex tilħaqhom. Mela inti flok ma toqgħod tott in-numri, tgħid orrajt mela jiena fil-kassija għandi bżonn daqshekk hekk, daqshekk hekk u daqshekk hekk. Pereżempju, għandi bżonn daqshekk ħaġin, daqshekk ton ta' żejt għal mod tal-kelma u daqshekk ħaxix. Huma ħajsarfuhom lok, jiġifieri inti ma nekx għalfejn toqgħod tott. Però again, jekk inti ħad tkun kapaċi li tgħid is-sibt filgħaxija ħriġt. U jiena ħadd ġiex ta' tsimbit, klieta, naturalment iktar ma morru l-bot imbagħad ma nipretendux illi ħajsir il-mirakli, mhux hekk. Ġifieri jien għandi naqra zaq għax nafx niekol, jien nafx nitfala. Il-ħadd wara nofsinhar jekk. Il-floor manager tiegħi għandu naqra zokra, għax u jafx nifala. Kem kem, kem kem. Kem kem zokra fadallu. Kem kem zokra.
Ehm, il-ħat wara l-osnar, eżempju, jek kienet ħirex ma tal-familja, jina naf, illi jek dakinar ħat pizza zaħira, per eżempju, minn flok selid, Jiena bqajt on the right track għax naf illi minn nhar it-tnejn jiena ħankompli fejn ħallejt. Kieku lil ġismi u lil moħħi ngħidlu mit-tnejn sal-ħadd bla break ta' xejn, strict u dan, wara ftit ħata biżli, nolli kollox u ma nagħmel xejn. Mela minkejja li fil-prattika ma tagħmilx sens tagħmel sens forsi fil-liġi. Fir-riżultati mhux ħa tagħmel sens lanqas għax aħna li nipprattikaw li jott. Allura jekk inti prattika li kollok break, kemm fl-exercise, Kemm fl-ikel tiegħek, Jgħin. ċans huwa li żżommha għat-tul ta' żmien. Le, m'għandekx għalfejn tikol tliet sigħat, le, m'għandekx għalfejn li inti ma jkollokx break, il-famużi cheat meal, le, mhux bil-forsi terja kuljum. Sib sistema illi inti komdu biha, li kapaċi anke tistaqsilek innifsek tajt din immaġina li nagħmilha għat-tul ta' żmien. Jekk le, ibdilha issa, taħlix iktar żmien. Rejt tajt eħe, kapaċi ta' għattul ta' żmien din ibqa' nagħmilha, mela ħa nagħmilha. Ġifieri, jekk jiena nagħmel perjodu xhur, mhm. illi ngħid isma' ħanżid ftit iktar it-taħriġ. Għaliex iż-żmien li ġej jiena ħani jkoll naqra iktar. Hmm. Inkun qed nirraġuna tajjeb. Ħafna. Ġan, ħafna nies jiskandalizzaw ruħhom kważi meta ngħidilhom di. Però Ian Thorpe, illi huwa wieħed mill-aktar għawwiema li qatt rebaħ titli fl-għawm, jiekol ma' 6,000 kalorija kuljum. 6,000. Qed ngħidu it-triplu. Ma nafx kemm il-pizza jiekol dak kuljum. Qed ngħidu it-triplu tal-li tikol mara normali. Imma għax minn dak is-6,000 ejja ngħidu juża 5,500 minnhom, Da ma sarx daqs dinja. Laqqa xejn. Għax da ftit għandu differenza jekk ma jaħraqhomx kollha. Mhux se ngħidlek illi jaħraq iktar milli jiekol għax inkun qed jixpa. Eh, eh, eh, Jixrinkja, kieku. Jixrinkja.
Imma Allah jbierek immuskulat sabi ħallura. Tagħtijat, sew. Żgur mhuwiex f'deficit.
Sussu Allora x'qed pap. nipprova ngħid? Illi inti iktar ma tagħmel eżerċizzju, aktar ħajkollok bżonn tiekol. L-ironija tan-nies hija di. Ma niċċaqlaqx u ma nikolx. Mela ġismek, mela inti qas qed tistimulah. Laqqas qed ittih pjaċir għax forsi għal min qatt ma esperjenzah ma jifimnix min ġieli jagħmel exercise ħa jifimni. L-exercise itik pjaċir, iħossok iktar kalm, tgħinek iktar anka bażikament illi anka l-moods ikunu aħjar. Issa jekk inti ħa tagħmel dak l-exercise ħa jkollu bżonn tiekol, il-koll nafu li l-ikel ferraħna u koll. Eżatt. Mela flok ma tiċċaħħat minn kollox ħammur għas-suġġett tal-lum. Mhm. L-aħjar illi iżżid l-exercise għax permezz tiegħu tista' anka żżid l-ikel.
Proset ħafna, jider li ħafna u kol kienu għedin jisiegwu għalix jibdew deħlin ċertu kommenti ħelwin fuqek fostom rigward xqata xar għandu. Eħe, eh, eh, nselli għal-kunjatu. Eh, u ja, l-sew kollox fej franka, je franka, ġifiri jaqta xaru bxej. Ovvijament rriti għot attent għax jek ikon ħazin jaf jħodlok dak l-izbal kultant. apposta. Jew kulli xinejt ma tfajla ġili ħadli bieċa minn widni. Bieċa minn widni, nimmaġina, nimmaġina. Alla ħares kun bil-kontra xie spiċa bla widnejn u ġifiri. Le, le, le, vera.
Grazie ħafna lilek u eh, fidejkom biex eh, dan il-parir ma tħallux għaddejn għalja. Għamlu intom il-ħajja ta'kom x'tixtiqu.